Ago le aƒea me, ago le aƒea me. Medo wò zɔ na wò va agbeŋke ƒe aʋala dzi. Egbe nu yi medi be míakpɔ nye be e, kɔnu ɖewo wɔwɔ. Ele gɔme si nam kɔnu ɖewo wɔwɔ kple modzaka ɖewo dede. Ɖewo le ŋgɔgbe na mía eya medi be míakpɔ. Ele video ya kpɔ le mɔdzifufu la, wòakpɔ be ame kuku Ele gɔme si nam be ame kuku ya wole atsa do na. Ele gɔme si nam ame kuku ɖe ya wole atsa do na. Eya ɖe menye do le ame ame bubu de ame ŋu. Ele gɔme si nam be modzaka ya wole dede na ekuteƒe tɔwɛ ame yiwo va kuteƒea ɖe eya wole modzaka de na. Ele gɔme si nam be, ahan, enu yi medi be míakpɔ nye be nane le dzɔdzɔ le Afrika. Mí Afrikatɔ eye Amerikatɔwoe ma nèle kpɔkpɔ. Vɔ nane le dzɔdzɔ le Afrika míawo ɖe medi be míatsi o. Ele gɔme si nam be, amie ku vɔ, atsakawo le dɔdo ɖe amie ŋu. Magblɔ nya ɖe ɖe me, ame ŋutsu woame ade yi le fi ma nèle kpɔkpɔ fufu la ɖe. Ŋutsu woame ade ya wɔe ɖe. Edɔ le wo si wòdze be ne wowɔ. Ele gɔme se nam ɖe. Eya gblɔ me le atsa ya wole dodo ɖe amia kuku ŋu. Mabia se mi tsɔe be President Rawlings. Excuse me, ao ma ma de Rawlings da eya le agbe. Magblɔ be ame kɔnku me abe Gaddafi ha wɔe. Ele gɔme se nam ɖe. Ame kɔnku me abe Dɔkta Kwame Nkrumah.

Ya wònye be mí Afrikatɔwoe wòle be míasrɔ̃ nu gbati ne míakɔ yi ŋgɔgbe. Eya ya it is very easy, ele bɔbɔe ɖe na Afrikatɔ be wòasrɔ̃. Ta le nyateƒe me ɖe, Afrika ŋutsuwo, Afrika nyɔnuwo, Afrika magblɔ gatɔwoe le dɔ ma wɔm. Hiãtɔ yiwo ga mele wo si kura tsɛ o ɖe, wole ƒo tsɔ ega do be yewoakɔ do atsa kuteƒeɛ. This is a serious ne e e ene le eya kpɔ ɖe eyi kpɔe le fufu la ɖe. Amiɛ footballer ye. Ya Oguta stadium ya kɔ ekɔ yi. Woawo dede ɖe habɔbɔ ɖe me wole. Ta habɔbɔɛ ƒe nu yiwo wowɔna ɖe. Eto vovo. That this is a serious respect they are giving. Ne kpɔ ameawo ƒe ŋkume akpɔ be ɖe ameawo ɖewo le serious menye atsadoƒo va o. Ele gɔmesi nam ɖe menye atsa vevesese ƒe ŋkume ya dze be ne wɔ. Vɔ biam se be ɖe woame nene le dzɔdzɔ le Afrika. Afrika tɔ ɖe eka wo me wole. Do wole nu ɖe srɔ ne wakɔ improve woƒe agbea. Wakɔ yi ŋgɔgbe le woƒe agbea. Miatɔwe. Miatɔwe. Agbe nke ƒe ya ʋala dzi ɖe. Mebe ɖe me va be ma, ma, ma, ma, ma, miatrɔ nuawe. Kpɔ atsayame ɖe le wɔwɔ ɖa. Amie ku vɔ alo amie ku vɔ. Ame kuku. Biblia kpɔa tse na mi nya be ɖe me dze be na yi ɖe yɔdo me a gbɔ va a ga do the same shirt o. Edze be na de wò awu kɔ da ɖe a kɔ edze tsi kɔ klɔ ŋu ɛ. Ame kuku ɖe me dze be wòa ga nɔ mía dome o. Ta ne wo de tso mɔ tsi ɖe kpɔ ale yi wo dro ame kuku kɔ le kɛtsɛ wɔ le Afrika ɖa. Eya Ghana ye to be precise. Ele gɔme se nam be nu ka tututu míle gbɔgblɔ, nu nusɔsrɔ̃ kae le eme, atsadodo kawoe ma. Ɛ? Nye mekpɔe be afea nyuie kpɔ nu yi wòwɔ le kpea me kukua ɖa. Ya ŋutsuvi wa ŋutsuvi ya wae because there is no work. Wole very liberal. Edɔ ɖeke mele asi me na wo dze be ne wowɔ ne woɖu nu o. Ta edɔ ya ya wole wɔwɔ le fe xe na woe. Edɔ ya ɖe ya ŋutsuvi ya wole wɔwɔ ya wole fe xe na woe. Mía tɔwoe. Egbe ŋu ke edze be mída asi le nanewo ŋu. Be ɖe, Christianity is killing our brain, it is killing our conscience. Bubu yio dze be mikɔ na ame kukuwo ɖe, me ya mikɔ le wo na o. Bubu yio dze be people borrowed money, people go to the bank to borrow money and make marriage, wedding, woawɔ wedding wo vɔ, ŋutsu ame bubu ava nɔ dɔdɔ kple srɔ̃. Ame bubu ɖe ava nɔ dɔdɔ kple srɔ̃. No wɔ fɔ kura tse ɖe efe xexe atrɔ zɔ agba na wɛ. Tse le jɔjɔ le mía dome. Nu ka tutututu ame yi bɔdi be ne wɔ na wɛ. Kpɔ ame gbogbo ya wɛ ɖa. Ya ko do because there is no work. Ame ne ne do na yi na de ku teƒe le Europe alo France. Eya jɔ ɖe mɛ be ɖe ne ga jɔ ne wa ga jɔ ɖe dzi ne wa ga nɔ jɔjɔ gbe sia gbe. Enye ɖeka ta ya ɖe. amekuku no aɖaka ne nɔ gege le ta na wo gbe sia gbe. Ne ya dede ma wo awɔ na mada akpe ne. Gbe enye ɖeka ta ɖe amekuku no nɔ gege gbe sia gbe. Ho ne nɔ gege gbe sia gbe no nya dro amekuku ko ne ge. Na ame yibɔ ɖe ne ʋuwo ƒe susu me. Amie kuvɔ ato mi le na mie. Ele gɔme si la ma, amie ku vɔ, atsaka tutu me le na amie. Na amie ne kɔ wɔ nu ka fifi e. Ele gɔme si nam ɖe, atsa ido ne le na amie ɖe, ne wɔ akɔ wɔ nu ka amie ku vɔ, mega le na ɖe ke se o, etɔ dzo ye o, ekɔ ekɔ de tsi me ye o, ekɔ ekɔ na dzata o ɖu ye o, mega ka amie o. Amegbetɔ me se ale yi o. Wo gblɔ na be ame kuwo ɖe, mia tɔwoe ɖe, wo me se na gɔme o.

Ya ta ne wofɔ ko la, anything that will get them busy because Biblia na minya be eh, asi yi mele dɔ wɔ ɖe eye abosam die dɔ na. Ta dɔ ɖeke manɔ ame siwo ta ɖe edɔ yiwo kpɔ ŋutsuviwo kpɔ le wɔwɔe ma be woanɔ wɔe ɖu kple ame kuku ɖe ta. Is- e- Eya va trɔ zu competition fifia. Ŋgɔgbe mi le yi alo megbe. Ame yibɔ mekpɔ naneke wòasrɔ̃ le yevo gbɔ o. Míatɔwoe. Ne metasi agbe ya o ɖe, míanɔ fu ya me. Míanɔ fuyame kaka kɔ yi ɖe mavɔmavɔ. Míanɔ fuyame kɔ yi ɖe mavɔmavɔ. Tsɛ le dzɔdzɔ le mía nyi ame yibɔ nyigba dzi. Kpe nu wɔna. Eva trɔ zu kpe nu wɔna. Ne me bu tame kaka nye me sena gɔme. Ame tsitsiwo le teƒe ma. Egatɔ be yewo de suku. Wo de suku le fima. Ede suku kaka gbɔ va. Nyansa ye te ŋu kpɔ enye be ne wova do etɔwo, ne woa nɔ wo edu kpli. Etɔ wu wo yi ame kuku. Enɔ wo yi ame kuku ɖe. Ne wova do ɖe, no, no, no, no, no, no, atsa to ɖe ŋu. Ema tse ɖe fika wò tso. Eh?